Vagalatiya ku avanyisa ka vumbirhi. Endzhaku ka malembe ya khume mune, ndzi tlhele ndzi tlhandlukela eYerusalema ndzi ri na Barnaba, kutani ndzi teka na Tito. Ndzi tlhandlukele kona hi ku hlawuteriwa hi Xikwembu. Ndzi vonanile ni vafambisi va kona hi tlhelo, kutani ndzi va anekela evhangeli leyi ndzi yi twariseke exikarhi ka vamatiko. A ndzi nga lavi leswaku leswi ndzi swi tirheke ni leswi ndzi swi tirhaka sweswi swi hundzuka swa hava. Na Tito, loyi a ndzi ri na yena, hambileswi a nga Mugriki, a nga sindzisiwanga ku yimba. Mhaka yi pfuxiwile hikwalaho ka vanhu van'wana lava tiendlaka Vakreste va nga lava ngheneke exikarhi ka hina hi ku kanganyisa, va lava ku vona ku tshunxeka loku hi nga na kona eka Kreste Yesu. A va lava ku hi endla mahlonga. A hi pfumelanga na siku na rin'we ku tiveka ehansi ka vona, kambe hi lavile leswaku ntiyiso wa evhangeli wu hlayiseriwa n'wina swinene. Kambe lava a va vona onge hi vona vafambisi, hambi a va ri vona, hambi a va nga ri vona, eka mina a hi mhaka. Xikwembu a xi yi hi nghohe. Ndzi ri, Vafambisi va kona a va engetelanga nchumu eka mina. Ematshan'wini ya sweswo, va swi vonile leswaku ndzi rhwexiwile ntirho wo dyondzisa evhangeli eka lava nga yimbangiki tanihi Petro eka lava yimbeke. Hikuva Xikwembu lexi nyikeke Petro matimba ya ku va muapostolo eka lava yimbeke, na mina xi ndzi nyikile matimba ya ku va muapostolo eka Vamatiko. Hikokwalaho, Yakobo, na Petro na Yohane lava langutiwaka va ri vona vafambisi va kereke va wu vonile kateko lowu Xikwembu xi ndzi nyikeke wona, kutani va hi khome hi xandla, mina na Barnaba, ku fungha ku tirhisana ka vona na hina. Hina hi ta ya eka vamatiko, vona va ya eka lava yimbeke. Ntsena va hi tsundzuxile ku anakanya swisiwana, kutani hi swo leswi na mina a ndzi hi sekela ku endla swona. Kambe loko Petro a tile le Antiyoka, Ndzi n'wi kongomile ndzi n'wi tshinya hikuva a hoxile. Hikuva loko ku nga si fika van'wana lava rhumiweke hi Yakobo, a a dya ni vamatiko. Kambe loko varhumiwa lava va fika, a suka, a ya tshamela etlhelo, hi ku chava ku voniwa hi ntlawa wa lava yimbeke. Vayuda van'wana lava a va ri kona, na vona va tluleriwile hi vukanganyisi bya Petro. Barnaba a kondza a kokiwa na yena hi ku kanganyisa koloku. Kambe loko ndzi vonile leswaku leswi a va swi endla a swi nga fambelani na ntiyiso wa evhangeli, ndzi byerile Petro emahlweni ka vona hinkwavo ndzi ku, U Muyuda wena hi ku velekiwa, kambe u hanya hi mukhuva wa vamatiko, ku nga ri wa Vayuda. Hikwalaho ka yini u sindzisa vamatiko ku hanya hi mukhuva wa Vayuda ke? Hina hi Vayuda hi ku velekiwa. a hi vamatiko va nga vadyohi. Hambiswiritano, hi tiva leswaku munhu a nga endliwi la lulameke emahlweni ka Xikwembu hi ku hlayisa nawu, kambe ku ri ntsena hi ku pfumela eka Yesu Kreste. Kutani hina hi pfumerile eka Kreste Yesu leswaku hi endliwa lava lulameke hi ku pfumela eka yena, ku nga ri hi ku hlayisa nawu. Hikuva ku tsariwile va ku, A ku na munhu na un'we la nga ta endliwa la lulameke hi ku hlayisa nawu. Kambe loko hi ku ringeta ka hina ku endliwa lava lulameke eka Kreste, hi kumiwa hi ri vadyohi na hina. Xana swi vula leswaku Kreste u seketela ku dyoha ke? Ni swintsanana. Loko ndzi tlhela ndzi pfuxa mikhuva leyi a ndzi yi hlanhlile, hi kona ndzi nga ta tikomba ndzi ri muhoxi hakunene. Loko a ri mina, nawu wu ndzi dlele. Hi tlhelo ra nawu mina a ndzi file, leswaku ndzi ta hanyela Xikwembu. Kreste u vambiwile kutani ndzi vambiwile na yena. Hikokwalaho, a nga ha ri mina la hanyaka, kambe i Kreste la hanyaka eka mina. Sweswi loko ndzi hanya emirini, ndzi hanya hi ku pfumela, ku nga ku pfumela eka N'wana wa Xikwembu loyi a ndzi rhandzeke, a va a tinyiketa hikwalaho ka mina. A ndzi nyenyi tintswalo ta Xikwembu. Hikuva loko vanhu va nga endliwa lava lulameke hi mhaka ya ku hlayisa nawu, swi vula leswaku ku fa ka Kreste a ku pfunanga nchumu.